Arkad ýaş oglandy. Ol şäherde agaç taýajygy bilen şekiller çyzýardy. Arkad nädip baý bolmalydygyny örän gyzyklanýardy. Oň üçin bu arzuw däl-de, kararydy. Arkady näçe köp işlese-de, gazanjy diňe iýjek-içjegine ýetýärdi. Bir gün onuň ýanyna Algamis, ýagny şol döwrüň baý adamlarynyň biri gelýär we Arkada bir golýazmany iki günde bitirip bermegini isleýär. Wagt çäklidi, Arkat bolsa Algamişe eger baý bolmaň syryny aýdan ýagdaýynda edip berjekdigini aýtdy. Algamiş kän bir islemese-de kabul etmeli bolýar. Ol gije-gündiz işläp, gol ýanmany ertire çenli taýyn etýär. Algamiş ertesi ir bilen gelýär. Bolýar, Sen öz sözüňde durduň. Indi men saňa öz baýlygymyň syryny aýdaýyn. Wawilonyň iň baý adamsy atly kitabyňdan Meniň baýlygymyň syry gazanýanymyň bir bölegini gyra goýanlygymda, O nähili bar bolanmy? diýip Arkat haýran galdy. Elbetde, men şoň bilen çopançylykdan söwdagärlik derejä ýetdim. Men gazananlam maňa degişli dälmi eýsem? Arkad düşünmedi. Geçen aýlyňdan näçe galdy ýa-da geçen ýylkydan ähli zada pul berdiň, ýöne hiç wagt özüňe tölemediň. Sen iýjegiňe we geýjegiňe töleýäň. Bu hem edil gul ýaly durmuş. Ilki bilen özüňe töle. Bu gazanjyň on göterimde az bolmaly däl. Her bir teňňe seniň guluň hökmünde, hökmündedir. Ol seniň üçin işleýär we ol saňa ýene teňňe gazandyrýar. Hemme teňňeler elmydam Seniň üçin işläp durmaly. Baýlygyňa baýlyk goşup durmaly. Ol edil agaç ýalydyr. Sen näçe ýer ekseň, şonça ýer öser we oňa elmydam ideg edip durmaly. Näçe köp alada etseň, şonça şagasy köpeler. Bu sözlerden soň alkemist golýazmasyny aldy-da, gidiberdi. Şondan soň Arkap öz gazanýanynyň ondan bir bölegini ýygnap başlady, oň üçin özüni garyplaşýan ýaly görmedi. Bir ýyl geçensoň, Arkap baýlygyny köpeltmek maksady bilen ýygnan puluna gymmatbaha daşlary almak üçin puluny daş ussasyna berýär. Şoň üsti bilen köp pul gazansa boljakdy. Şol wagtlar Algamis Arkadyň ýanyna geldi. Ol nähili beýle edip bildiň? Sen ähli ýygnanyňy daş ussasyna berdiňmi? Beýle bolsa çörek bişirýänden, köwüş sargap, gassapdan ýyldyzlar hakynda sorap bolar. Sen öz agajyňy kökünden ýok etdiň. Ýöne isleseň täzeden başlap bilersiň. Eger-de sen gymmat baha zat almak isleýän bolsaň onda bu işden baş çykýan birine ýüz tutmalysyň. Algamiş sözüni jemläp ýöräberdi. Hemme zat Algamişiň aýdyşy ýaly boldy. Oňa gymmat bahaly daş ýerine jäjekden ýasalan gançlary beripdirler. Şeýlelikde Arkad täzeden gazanjynyň ondan bir bölegini ýygnap başlady. Arkad bu gezek öz puluny galkan ýasaýan demir ussasyna ynandy. Ussa ol pula öz önümçiligine gerek bolan buronglary satyn aldy we her Her dört aýda Arkady öz paýyny berdi. Arkady şowlulygy duýup başlady. Bir ýyldan soň onuň ýanyna Algamiş geldi. Ol oňa özüniň ýeten derejesini gürrüň berdi. Özüniň atynyň täze geýimlerini aýtyp başlady. Ýöne bu gezegem Algamişiň göwnünden turup bilmedi. Sen özüňe pul gazandyrmak üçin edinen işgärleriňi iýýäň. Olar nädip pul gazandyryp netije görkezsinler? Ilki bilen şeýle işgärlerden goşun döretmeli, diňe soňra beýleki zatlary harja. Soň Algameş iki ýyldan soň geldi. Arkad hem öz-özünden köpelýän baýlygy hakynda öwündi. Algameş, sen häzirem daş ustasy bilen maslahatlaşýaňmy? diýip sorady. Elbetde, ýöne diňe daşdan zat ýasatmak üçin. Arka, sen gowy şägirt we sen üç bölümden ybarat sapagy özleşdirdiň. Birinjiden, sen gazanjyň ondan bir bölegini ýygnamagy we galan pula ýaşamagy öwrendiň. Ikinjiden, diňe öz ugruňdan işleýän adamlar bilen maslahatlaşmany öwrendiň. Üçünjiden, öz puluňy özüň üçin işlär ýaly etdiň. Mende uly baýlygym bar, men bolsa garradym, oglarym bolsa diňe pul sowmagy öwrendiler. Eger-de sen meň baýlygymy dolandyrmaga ylalaşsaň, men seni özüme şägirt ederin. Arkap razylaşdy we Algameşiň baýlygyny dolandyrmaga başlady. Girdeji her aý köpeldi. Birnäçe wagtdan Algamiş aradan çykdy we Arkad Algamişiň baýlygyndan öz paýyny aldy we Wawilonyň iň baý adamsy boldy. Buny bilmeýänler bolsa Arkadyň bagty çüwendir öýtdi, ýöne baý baýamagyň başy karar bermek bilen başlady. Halan bolsaňyz biziň kanalymyza agza bolmagy unutmaň.